Oho, nnyaya. Go bonala Margo a tshwenyegile kudu ka sengwenyana. Re hloka thušo ka potlako. Hei, Wednesday, ga se nako ya go tantšha. Re swanetše go pholosa Margo. Sepela, ga go na nako ya go senya. Wow, go bonala Cecile le yena a le mo. Se se yo tseba go feta mang kapa mang gore Margo o hloka eng, itlhaganele. Gomme ke yo koko, yo ke motho yo a tsebago go gabotse go kodi ka bisa bisa setlogolo sa gakwe bjang. Oo, ee, bagale ka moka ba mo. Go diregile eng? Na Margo o swerwe ke tlala? Ga go na taba. Tlotlo ya rena ye mpsha e a thoma. Go bonala koko le sesi ba ipshina kudu. Gona go lekane ka go hlohlotsha, ke nako ya go utola gore re tlo apega eng. Burger? Wow! Gona na le itokišeditše tlotlo ye mpsha? A re sepeleng. Koko o thoma ka dinkwa tša burger. Ee, dinkwa tše di besitšwego di kaone kudu. Bjale re hloka nama ya go šilwa. Koko o tsea dinkwana tša nama ya go šilwa, o di bea ka paneng ya go fola, o di gatelela ka spatula ka tsela ye. Phatši e lokile. Bjale selae sa tšhise ye bose, le gona ke burgeri ya mohuta mang ye e se nago tamati? Go na le e e leng kwa ka godimo. Wow! Koko o kgone mošomo ka lebelo le lekaaka. Mošomo o mobotse, Koko. Bjale ke sebaka sa sesi. Go bonala dinkwa tša mehleng di ka se šome. Eng? Donut? Ke e bose gakaang? Sesi o ripa donut ka bogare. Bjale ditšhokolete. Ke tše bose gakaakang! Eupša sesi o na le sengwe gape. Ke yeli ye e bodila, ke e bose kudu, eupša e bodila kudu. Bjale a re tsenyeng di-marshmallow, marmalade ye nnyane, le sirapo ya di-berry. Ke ka baka la eng go se bjalo? Bjale re khupetša burger ya rena ya mohlolo. Ke botse bjo bokaakang! Go bonala Koko a thabetse mošomo wa setlogolo sa gakwe. Eupša Wednesday ga a bonolo go mo makatša. Re thoma, bjalo ka mehleng, ka dinkwa. e tšentsho re fola party ka tsela ye wednesday o dira eng ka sela e sa cheese wow cheese ye bonala e le mtšhaga ka kang bjale sela e sa komkomere wow burger ye bonala e na le molomo le leleme eupša go na le se se hlokegako go thabiša gore kgauswi le wednesday go dula go na le seatla se se tlo go thuša ka bothata bofe kapa bofe mahlo a marmalade go bonala e le se wednesday a se hlokago Hei, hlokomela, Koko, seatla se ga sena kotsi go tsene. Bjale a re tsenyeng mahlo go burger. Wow, lebelela fela sebopowa se, se a tšhoša kudu. Eupša se sa ntšhe se kgahla kudu. Eupša ke burger efe ye e tlogo ba bose kudu? Bjale re tlo utola. Margo, ke sebaka sa gago. Oh, ke swerwe ke tlala gakaakang! Hmm, burger ye e bonala e sa tlwalega a re e le keng e bose ke a e rata gona go latela eng go rena a re tseng loma la mathomo eo nna ke eng ye yeo ke tlhakaltlhakano efe ye burger ye ga se o e hlokago gona re na le eng mo tšheke dinkwa tša ka tsheke di ratago kudu

Go bonala go na le yo a bego a na le dihlong. Go bonala se se ile seatla ba hwetšhelele me le le swanago. O, ke nako ya gore seatla se boele gae. Gome ke nako ya gore bagale ba rena ba apege sena se seswa. Tšhokolete ye e thuthago. Ke mang yo a sa ratego seno se sebose se? Ke tshepa gore mang le mang o itokišitše. A re sepeleng. Koko o thoma go apega gape. O tšhela maswi ka pitseng. Bjale lerole la cacao, o se ke wa lebala go hlohlocha. o oh, e eh, sela e sa chokolete se tlo dira gore tatso e be matla kudu mm, ke ye bose ga ka akang koko o tšhela chokolete e thuthago ka mogopong wa gagwe wa gogla o lega mošomo o mo botse koko bjale ke sebaka sa sesi hei hlokomela o oh, ka se chokolete ka moka ka tsela yo e eh, koko o nepile swikiri e swanetše go tsenywa ganyane fela ka tsela yo O, o rera go dira eng? E, lebelela fela motho yo a ratago tšhebose yo, koko ga a dumelele tekanyo ye ya swikiri. Go lokile, ke nako ya go tsenya maswi. Hlokomela. Oops. E, se se o swanetše go ba šedi kudu. Gona o ka tsenya metswako ka moka. Bjale mmala o monnyane. Wow! Lebelela botse, pjo! Setlolo se se phadima kudu. bjale ditshenywa tše nnyane ke go abela moo se se o dirile se a ka se kgonago eupša ka setšona tšeo fela style sa mafelelo ke setlolo se se fofotšwego le di-marshmallow tše dingwe lebelela bo sepjo e se se o dirile se a ka se kgonago go phethegile Gona ke sebaka sa gago Wednesday. Mogopo o swanetše o ahloke ka mo. Se a tla re ka se kgone go dira ntle le thušo ya gago mo. Ke lethogo le le kaakang. Koko go kaone wa hlokomela methapo ya gago. Wednesday o tšhela tšhokolete le setlolo se sengwe se se fofotšwego, sirapo ya di-berry, uh, gabotse, le di-marmalade tša Haribo. Oe, lebelela go abela mogaka aka tšhokolete ye tšhuthago e lokile. Hmm, ka baka la eng o ke bohlanya se se bose? Ke a se rata. O re a tšwela pele. Ye ke chokolete ye tšhuthago go tšhwa go koko. Gabotse. Um, ke eng se? Se bonala se makatša eupša re lekeng. Hmm, ga se se sebe. Gome mofenyi ke? Ee, se se potologo ye ke ya gago.
Gona go bonala bagale ba rena ba itokišitše bakeng sa tlotlo ye mpsha. Go ba emetše eng nako ye? Woo, ke di-french fries. Go na le ditsela tše ntši tša go apega le go abela sejana se. Bjale re tlo utola gore bagale ba rena ba tlo kgetha tsela efe. Ee, dipatata di swanetše go ebolwa pele. Go diregile eng? Wao, Sesi o kgethile tsela ye e sa tlwaelegago kudu ya go ebola dipatata. Koko ga a thaba. Eupša o ka befelwa bjang ke setloglo sa gagwe se a se ratago? Bjale o swanetše go tsea dipatata. Ke tšona tšeo. Sesi o ripa dipatata ka thipa e kgethegilego. Lebelela botse bjo. Ke nako ya go tsenya mmala o mongwe. Wow, se se phadima kudu. Tsenya makhura. Gomme re ka beya dipatsa tša rena tše di phadimago kapaneng ya go fola. Gabotse. Kamakura go thutha o swanetše go dula o hlokometše kudu. Hei, hlokomela! Re ala dipatsatsa tša rena tša mebala gabotse godimo ga poleiti. Sesi o hwetše di-french fries tše di phadimago ga ka aka. Koko o rata mohuta wa mehleng wa sejana se, gomme ka dinako tše dingwe mohuta wa mehleng ke wona o kaone, naga se bjalo.

Go bonala Wednesday a hlakahlakantšhe mahlakore, khoko go kaone wa khupetša mahlo a gago, sega se pono ya ba ba fokolago dipelong. Gona, re be re le kae? Oh, eh, di-French fries. Wednesday o penta dipatata ka mmala o moso. Wow, ke ye botse ga ka akang. Go bonala Ceci le yena a thabetše sejana sa Wednesday. Lebelela tsela e a arabelago ka gona. Gona, a re boneng gore Margot o nagana eng.
Gona, re na le eng mo? Yo, na patata ye e tšhumile ganyane? Aowa, ga e tšhwele mpe. Gomme ka ketchup? Ke ye botse kudu. Oh, ke nagana gore nka se ikgantšhe gomme ka ya tšhlele go fihla ka seripa sa mafelelo a bose. Go ye e latelago. Hmm, ga empe. A re boneng. Eupša e tlo tšhwela bose le go feta ka tsela ye. Gona, šalang ga botse dipatata, ke tlo leya. Hmm, ke nagana gore ke yele kudu eupša go sana le sejana sa boraro. Sejana se se botse ga ka akang. Ee, se bose kudu. Ke šetše ke a se kwa. se se botse kudu go fihla ka seripa sa mafelelo wow! oops oh le se ke la tshwenyega ke gabotse kona bagwera na le itokišeditše tlhotlo ye e latelago kona a re boneng diphankeke o oh, go bose ga ka akang ke tshepa gore bagale ba rena ba tseba go apega sejana se se botse Go na le ditsela tše dintši. Gona a re yeng? Koko ka mehla o thoma ka go apega wa pele. Ka tlhokomelo tšhela hlama ya pankeke ka paneng. Gabotse, na o bona letlalo? O ka emenola. Gome pankeke ye e loketše gabotse. Ke se se rago mengwaga ye mentši ya boitemogelo. Wednesday, go na le eng ka wena? Oh, go bonala o ka se kgone ntle le thušo ya seatla. Theye moso. Ee, ke nnete. Ke mang yo a bego a belaela ke Wednesday? Lebelela mmala wo. He, go bonala a tšherwe ke maikutlo ganyane. Um, go lokile. A re boeleng go diphankeke tša rena. Wow, se sebotse ele ruri! Ee, dikgotšediso ka mehla di bonala di le tša setaele. Gomme mmala wa gago o o ratago kudu ke ofe? Tlogela dikgetho tša gago ka ditšhwayong gomme mohlomongwe ka bidiong ye e latelago re tlo dira seo. Ka nako yo, go bonala seseana le se sengwe se se kgahlišago ka monaganong. Wow, se ga se sa hlola ele phankeke, eupša ke mošo moka-moka wa bokabo! Oh, um, ka tsela ye nngwe mala o ga o nyake go tšhwa ka tsela efe kapa efe. What's the matter with you? Ouch.
Ebile leto le le kopana ka lehlolong. Ke tshepa gore tšhlelele ga botse ka sesi wa rena. Ee, tšhlelele ga botse. Mohllaleng wo, selo sa bohlokwa kudu ke go se lagle tshepo go sa šetšwe mathata ka moka, nnete? Re a se hwetša. Wow, ke unicorn! Lebelela fela botse bo! Ee, ka dinako tše bjalo koko e kgantšha kudu ka setlogolo sa gagwe sa mosetsana. Hmm, ko mo go thweng ka koko? Go bonala risepe ya kgale e botse e reletile. Diphankeke ka botoro le sirapo ya maple. Ka baka la se, mathe a thoma go ela gatete. Ke nagana gore diphankeke tša Wednesday le tšona di tšhwetše pele. E, di bonala di sa tlwaelega.

Go bonolo kudu. A re thopeng go apega. Ke nyaka coke. Sa pele tlosha. Oh, e bose kudu. Wow, go a makatša. Oops. E, ke maswabi batho e atla. Awo, Mike! Oh, o ntshwarele. Ah! Oops, ke tsheletše melwane ganyane. Bjale re swanetše go tšhela malekere a nerds ka lebotleleng. Go šetše fela go tšhela sirapo e bose ya mopo. Fela bjalo ka ge Emily a be a nyaka, o tla e rata ruri. Ga ke nyake seo. Ai, hlokomela. Ah, go tšhila. Oops, nšwarele. Ke tswalela lebotlelo le go hlakanya tšhle. Ke e hlakanya gabotse. Yeah. E tšhwile gabotse. Emily o tla e rata. Hmm. Oa, oa, ke gomaretše lebotleleng. Ah, tlogela! Wow! Ke wetše fase, fela ke gabotse.
Go thabiša bjang! Woo, ye le ye bonala e makatša. Nka tla ka eng? Ke tla dira ye le ka tofi, fela ga ke na yona. Ke a tseba, dinose tša ka di dirile tofi e ntšhi. Di ke ke tša gana go mpha e nnyane, le gona ke fela ntlo ya dinose. Dumelang, barategi ba ka. Mo o tlogelang go fofa godimo ga glogo ya ka, ke tlile go tšea thofi e nnyane go lena. Na go lokile? Go lokile. E ntekane ruri. Bye-bye. Ke boile, e sego ke noši fela ke na le thofi. O awa!
Go na le dinose tše tšii! Koko!

Bjale go na le khutšo le setho. Ke šetše ke tladitše le botlelo ka thofi. Re ka le tswalela ra romela tšhle ka setsi difatšing. E re e tšhabe e be e fole. Ke na le kgopolo e kaone kudu ruri. Ke tla tšea Coke ka dira yeli ka yona. Ke tšela Coca-Cola, di-marmalade tše dingwe. Le gauta e nnyane. Se se ke ke sa ba bose fela, fela se tla ba se se botse kudu. Bjale re swanetše go hlakanya tšhle. Ke a e hlakanya. Ke tšhela tšhle ka lebotleleng le le senago selo la Coca-Cola. Ah, ye le ye mosehla e botse ka ka kang. Ke tšetšetle. Ke tlo shafanela. Seo se thabiša! Aowa, Mike, se se a šiša! Le gona, bjale ke swanetše go e tšhabisa tle. Nitroyene e nyane ya sela e tšhabisa tle ka lebelo kudu. Wow, Mike, lebelela mohlolo o! Oh. Ke mosebeltsi yo mofsa yo mofsa. Ke batlile ke lebala ka yeli ya ka ya thofi. Seo se ka one. Uh, go thonya ganyane o ka e leka. Go lokile, ke tlo leka yeli ye gona bjale. E bonala e thabiša kudu. Le ka lebotleleng la bera. Wow, e bose! Le gona go na le eng mo? Go bonala go makatša. Na ke gauta ya nnete? Ke swanetše go eleka. Wow, e latswa bjalo ka Coca-Cola. Ke seo ke bego ke se nyaka. Wow, go thabiša! Ye ke yeli e nang le malekere a nerds. E swanetše go ba e bose kudu. E bose kudu ka tsela e sa dumelegego. Ke tlo metšha leleme la ka. O thopile! Eng?
Ka nnete, go a makatša!
Hei Coco, o seke wa tsena tseleng. Bjale ke nyaka dipane kuku. Lebelela sethalwa seo se se botse. Ntho ke le sona, hle, ke tla be ke letile. Go bonolo kudu. Ke tla tšhela hlama e nang le mebala ka paneng. Ke nyaka go dira dipane kuku tšenyane ka sebopego sa dibera. Di tla ba le mebala, diletšenyane le go thabiša. Koko, o seke wa nkwenya, o seke wa e kgwatha. Ke bile le kgopolo, ke tlo apeya dipanekuku tše di thabišago kudu. Nna le Emily re na le mpsa e bitšwago Chloe. Ke tlo thala panekuku ka sebopego sa mpsa ya rena. E tlo ba e botse kudu. Ke thala mothalo ka hlama e ntšhoke mme ke tlatša tšhle ka mmala o mongwe. Se se a šoma! Emily o tla thaba kudu ke a bona pane kuku yaka. Dintla tše dingwe. Wow! A re fetoleng tšhle. Ke batlile ke lahla koko.

Ke tla dira dipanekuku ka dikarote le zucchini. Ke tšhela bupi bo bonyane le mae a mangwe. Maswi a manyane ka nete. Go šetše go hlakanya tle ka thušo ya sefeti. Re batla re fihlile. Hlama e botse. Ke tšhela kapaneng ya go gadika le go di fetola. Mike, na o nyaka go e leka?
Ya šišinya. Ke tšhela tšhle ka poleiting le khrime e bodila e nnyane. E bose kudu. Merogo e mengwe godimo. O nagana eng? Ke kwela Emily yo monnyane bohloko. Ke nako ya gore ke tloše dipanekuku tša ka tše nnyane ka paneng. Ke tšeela tšle ka poleiteng. Oh, yeme ya di-strawberry! Ea makatša, ke tšhela ka ditsebeng tša poleiti. Ke mosebeletsi yo mofsa. Emily, tla re lokile!
Dipanekukutšle di lokile, di phadima ebile di thabiša. Oh, ke eng seo? Go šišinya bjang? Eo! Le kona go na le eng mo? Tšhe ke dipanekuku tše nyane Di bonala di thabiša a re lekeng e tee. E bose! Le kona go na le eng mo? O, oh, msa ya rena Chloe! Le kona bane kuku ye e bose ka tsela e sa dumelegego. Mike, se se botse ka nete! Yahoo!
Ke thopile gape! Ke a le boga kgaitšedenyane!
Ke nyaka burger nako ye, na o tlanka pehela yona? Go lokile, ke letile! Ugh, nama e tšhiwego go šišinya bjang ga ke nyakgo e kgwata fela ke swanetše ka botse go lokile bjale spatulo lebelela koko oh!
ke be ke le kgauswi kudu fela e bonala e lempe oa tseba eng ke tla direla emily burger e bose Ke nyaka Nutella le lefeela. Ke tšhela Nutella e nyane godimo ga panu. Yum! Bakeng sa go tlatša ke tlo šomiša di-marshmallow. Ke nako ya gore le nna ke dire burger. Eng? Ke tlo go bontšha thuto e botse. Okay. Oh, so se botse. Ke motho yo a thopago bjang. Bjale re dira kgatele tere gadika. Oh, ke lapile kanyane. Oh, o se ke wa robala. Re swanetše go fetša burger. Ke na le nete. Oh, setlogolo. Na wa e bona? Ke ka di ka di marshmallow. Ke nyaka gore di tologe. Ke tšela marmalade e nyane le viola. Oh, modimo wa ka, Mike.

Gabotse, ke tla e boeletša makga a mangwe a sego kae, e tla ba e bose ka tsela e sa dumelegego. E lokile? Wow, burger e kgolo ga ka kang! Gabotse, ke nako ya gore ke fetše go apega burger ya ka. Ke tšhela merogo e mengwe. Oh, dipikiri, ke di dirile ka nna. tamati le disose tše dingwe. Ke tswalela ka panu, a re ba petšheng di-burger bjale. Oh, ya gago e sa le godimo kudu, fela ya ka e bose kudu. Koko, o se ke wa tshwenyega. Se sengwe le se sengwe se ka tlase ga taolo. Ke nya fela gore e tolo se jeli. Emily, e leke!
Wow! Yoke burger e kgolo kudu!

Re a tšwela pele. E bonala e sa tlwaelega. Ga se ka ya selo sa go swana le sepele. Ke burger e bose. Go thabiša. Ke rata kgopolo ye. Gabotse, mothopi ke... Chef! Oh, ke a leboga, Emily. Emma, o tlo e hloka.
Mošomo wa gago wa mathomo ke khekhe. Tla ke a letsa. Ka botse se se. O lokile, moratiwa. Sengwe le sengwe se a kwagala go chef. Hmm, cream cheese ye bose. E loketše khekhe ya ka e mpša ya go apega. Ke tlotlotša dilae ka moka ka cream ka bonolo. Gomme ka šomiša spatula go efa sebopego sa go ikgetha. E tlo ba khekhe ya rainbow ye, ke tlo go e kgabiša ka Skittles cream ye e bose. E leta. Še sukhese ya ka e kgethegilego. Ke na le sengwe le sengwe se ke se hlokago. Oh, go swana le malekere a ka.
Re flile. Ke mošomo wa nete wa bokgabo. Ge ke apega dikhekhe, ke ikwa ke le moetsi wa bokgabo yo a hlolago lefase le lemša. Rainbow ye botse e hloka maro a cream le mahlo a go thaba. Voila! Chef o mo mošomong. Ga go dumele kgetšhe, ke a tseba. Gomme ke tlo dira khekhe ya ka ya sebopego sa pelo ke e kgabiše ka KitKats ka gore ngwana o a di rata. A re beye go dikologa. Eupša seo ga se a lekana. Re hloka malekere a mangwe bakeng sa go tlabela bose, Maltesers le Skittles. Koko, dira ga botse, gomeše khekhe ya ka e botse. Ga e bonagale e le botse. O seke wa tshwenyega, ga se ka fetsa.

Kana mang le mang o lokile? E re ke tsebiše mofenyi wa ka moso go lena. Wow!
Selo se bohlokwa ga sephenyo. Wow!
Ke nyaka go leka keke ya chef pele. Hmm, ke a e rata. Ke a ipotšiša ge e ba keke ya koko e bose ka tsela ye. A re lekeng. Wow, ke rata chocolate kudu. Ke a leboga koko go lokile. Oh, go bonala go na le se se fošaketšego ka keke ye. Ga ke rate tatso ya yona. Gome mofenyi ke koko.
Hooray!
Basadi, re na le phephetso!
Leng khatlele, basta!
Well, wo ke mošomo o mo botse. Kwa kwagala. Ke a e kwešiša. Selo se re swanetšego go se dira ke go bediša noodles gomme ke tšona tšeo Gomme ke tlo bogela di-tiktok bjale. Ke tlo bediša pasta le o oh, di-sausage bakeng sa ngwana wa ka yo ke mo ratago. Hey!
go bose kudu koko e re ke go gokarele gomme ke leke sausage ka nako e tee
Ke nako ya go bediša di-sausage ka meetseng a go bela. Oh, e nngwe e kae? Ha, ke tšona tšeo. Go fenya phephetso, o swanetše go makatša ngwana ka sephetho se se sa letelwang. Di-noodles tša mehleng di ka se šome mo. Ka go ke tlo dira tša ka ka mae, maswi le bupi. Gomme nka se lebale go tšhela mala ka hlama. Pink ke mala wo a o ratago kudu. Bjale tšhela hlama ka lebotleleng le le kgethegilego. Aha. Sengwe le sengwe se sepela ka thulaganyo. Go lokile. A re thome go šoma. Oh, modimo wa ka! Bogela di-noodles tša chef! Wow!
Eh, di-noodles tša ka tše mpsha di lokile gomme di nkga bose. Go hlokega fela sweet syrup. Marmalade Bears! Gomme Le malekere a mangwe. Go fetheka. Oh, o a makatša. Spaghetti sa ka se lokile. Bogela di-sausage tšeo di swana le di-octopus. Oh, oh, molo! Oh, aowa!
Setima molilo sa rena se kae?
Oh, go na le fomentši. Oh, awa. Di-noodles tša ka ka moka di tšhumegile. Emma, go na le life hack. Re ka dira instant noodles ka ketleleng. Gome re fihlile. Ke nnete ke setlala sa bohlale. Go a kgahliša! Oh! Ke eng seo? Di-noodles tše ga di bose le ganyane. Oh! Oh, botse bo bo kakang! Ke tlela ke metsi ka ganong. A re le keng? Wow! Ke a leboga, chef! o amogetšwe
bogela di-salsa šetša go tshegisa ke rata tše bo sekudu u gomese se botse kudu ke mofenyi yo
Ke thabile kudu go ka rana. Mošomo wa gago o mofsa ke milkshake.
Ke tlo ya pega ka nako e nnyane. Ke tlo leka. Uh, ke se tsebe mo go se. Sa mathomo, re swanetse go tšea ice cream re e hlakanye le maswi ka blender. A re thome go bula maswi go a tšhela ka gare le go a hlakanya oh, oh, ke maswabi koko o lebetše ka sekhurumelo ka go sengwe le sengwe se tšholotšhile kgopolo a re boneng gore go na le eng ka mokotleng wa ka eng ga gona selo Aha! She cocktail gadget ya ka e kgethegilego. Ke hloka fela go tšhela malekere a ka a go rateka le di-marshmallow tše dingwe. E tlo ba bose kudu. Selo se se hlokegago fela ke soda. Morachiwa!
Ke maswabi ebile kotsi. Bjale sengwe le sengwe se lokile. Se se wa ka o tlo thaba. Hmm. Uh, koko, o ya kae? Ke swanetše go kgetha di-raspberry bakeng sa cocktail ya ka. Oh, monko o mo botse bokakang. Berry e nyaka go tsena ka hanong la ka.
Bona, ke nna chef. Bravo, Nicole!
oh, go lokile, Koko. E tlokelele ngwana. Go lokile, blender ye šoma bjang? Ga ke kwešiše selo. Go phala go šomiša mokgwa wa ka o netefaditšhwego. Aha. Uh -huh. Gomme ke a e pšhatla. Oh, go a makatša. Bjale ke tšhela maswi a mafsa le go a hlakanya go dira raspberry cocktail. Well, well, well, botse bo bo kakang le mala mintenyane ka godimo. E bonala e le bonolo kudu. Ke swanetše go tla ka selo se sengwe. Mohlala.
Ke mang a thimilego le bone? Na o boifa leswiswi? Ha!
Oh, ke, ke maswabi, chef.

Re fihlile. Nako ya mokgabišo voila.
Seo se lokile. Wow! Cocktail e bonala e sa tlwaelega. Ke nagana gore ke swanetše go kgotla go kongwe. Wow! A re boneng. Oh, se se botse kudu. Sengwe le sengwe bakeng sa gago mosetsana yo mobotse. Hmm. Ga ke rate cocktail e kudu. Gome go na le mint gape. Ugh, aowa, ke a le boga. Ke maswabi bokakang. Wow, wow, wow! Go thabisha bokakang. Se se botse kudu. Oh, kgaokelo.